खाय ला जे आदमी मरते से एक करोड़ के सोना संग में बैठ के अते जइए जइए तैया कहे दू लाख रुपया दियो ना तीन लाख रुपया दियो ना कहे फना वकील ल जाए तो हाथ में एक लाख रुपया लग के जाए पड़त से कह के कहिया गेलिए अहाँ विदेश हम गेले दू हजार सतहत्तर सालमे मनसिर महिनामे आ, साढ़े सात जा साढ़े चारि महिनामे हम यहाँसँ घुमिके आयल छै बैसिके अलपत्र पढ़िके आ अबै बेरमे एगो जे रूममे रही वएह सब एगो लगेज देलकै आ लगेजमे नहि छै किछो खोलि कऽ देखा देलकै आ बस हमर आदमी एयरपोर्टमे छै ओ लऽ लेतै अहाँके दए देतै घर जाय लए भाड़ा पच्चीस छै एतबे कहि कऽ देलकै अच्छा जाय कालमे कोन भिसामे गेल रही अहाँ हमरा तऽ रहै छै अथी रहै छै

से केना जेबै तीन चारि महीना बैठऽ पड़लै तब लॉकडाउन खुललै तब कहलकै से तोरा आरके आब बढ़िएँ काम छै जाउ कपड़ा पैकिंगमे तऽ बहुत जल्दी जल्दीमे हमरा आरके से बोला लेलकै घर से गेलियै वएह से दू तीन दिनमे ओतऽ काठमाण्डूमे रखलकै रूममे आ आँय तब ले गेलै अब गेली तऽ ओतऽ दुबइमे एगो रूममे लऽ जाके धे देलकै आ बैठली बैठल बैठल दू तीन दिन ले गेल काममे तब फेरो रूममे रखला फेरो गेली तऽ काम नहि दै फेरो कहली काम दोसर दियौ काम नहि दै हइ फेरो देब काम अहाँ सबके बैठू ना एक हफ्ता दू हफ्ता बढ़िया काम देब खोजै छियै कपड़ा पैकिंग के काम रहे एक दू दिन लग गेल ओहिमे फेरो दोसर ठाम पच्चीस दिन चॉकलेट फैक्ट्री में लग गेल तब ओहो केली तब वएह कंपनी ओरिजिनल नहि सप्लाई कंपनी जकाँ बुझायल हमरा आरके ओएह फेरो एजेंटके फोन केली तब एजेंट कहला अहाँ सबके हम भेज देब दोसर देश से चलि आउ तऽ हमर आदमी छै ओ सब फलना फलना नामके ओकरा लऽ जाउ तऽ हमसब गेली तऽ ओएह एक हफ्ता रुकू दू हफ्ता रुकू घर पठा देब कहिते कहिते एक डेढ़ महीना ओकरा लऽ बैठली हमरा आरके पठेलक तऽ ओहो लगैत तगैत बोका देलक हमरा आरके ओते थाव नहि रही खोलि केना के देखा देलकै कपड़ा से एहिमे हमर आदमी छै से दऽ देत फोटो तानलकै मात्रे अच्छा हँ अगर नामो नाम तऽ तखनमे था भेल छै बढ़िआँ रहै कि अच्छा आ हड़बड़ हड़बड़मे ले लेल तऽ ओ आदमीके चिन्है छियै अहाँ जे आदमी अहाँके ओ सामान देलकै से आदमी ओहि एतऽ रहै एक डेढ़ महीना तब फेस तक फेस से चिन्है छी ए, तऽ कथी कहलकै जे जाकऽ धनसामे जा हमर गाँव पर एयर- एयरपोर्टमे स- अ, बाहर छै भेटतै हमर आदमी तऽ लेत अहाँके घर जाइके भाड़ा दए देत आ हमरा एयरपोर्टेमे ओ चेक केलकै तऽ पकड़ि लेलकै अच्छा कथी रहै बाहरमे कोन- आबऽ नहि कोन- सकलै। कोन कोन सामान रहै ओ सामानमे ओहिमे सामान रहै एगो

नहि छेबै हमरा ओ कहबो नहि केलकै सहीमे ई सुन देबऽ सीधे वाला आदमी- समान कहि के देलकै देबऽ वाला आदमी धनुषे के रहे आँय? देबऽ वाला आदमी धनुषे के रहे हँ ओकरा आरके धुन से घरे रहै अच्छा कतऽ घर से कतऽ के आदमी छै घर तऽ इहे छै एकर कथी कहै लक्ष्मी निवास कोन टोलमे कहने रहै हमर भाय सब गेल रहै ओकरा घर हम तऽ भीतरमे रही अच्छा पता लगेबके एने कतऽ कहलकै तऽ बादमे ओ आदमी की कहलकै

साह जाइत है से सब कहिता चारि साल फ्रीमे हम गरीब आदमी जेल काटि के लिए ने हमर सोना छै ने कुछ निर्दोष नमस्कार हमर नाम भेल रीता देवी महरा घर भेल पिपरा गाँव पालिका दलित महिला कार्यपालिका सदस्य छी सर अच्छा। हमर भाई तऽ विदेशमे छओ महीना काम नहि कयने रहै ओकरा लए सोना एक दोसर आदमी थमा देलकै

सूटकेसमे राइस कुकर हइ जाहिमे चॉकलेट हइ गुड़िया हइ आ बोलू हमरा बहिनके बियाह हबऽ से कहिके एगो राइस कुकर विदेशसँ पठाबयके हइ जे हमर आदमी रिसीव कऽ लेतौ काठमाण्डूमे तऽ हमरा भायके ओहे फोटो घीच लेलकै आ ई जे पठा देलकै तऽ दुबइमे से चलि अयलै ओहिसँ चलि अयलै ओहि लगेज चेक नहि होइ नहि कयलकै

बादमे हमरा भायके नसीब घुरियाबैवला रहै तऽ ग्राइंडर लऽ कऽ काम करै लए चलि रेड एयरपोर्टमे मिस्त्री तऽ ओ राइस कुकरके पेनमे ग्राइंडरसँ कटलकै ने सर तऽ ओहिमे बिस्कुटे बिस्कुट यथा लगी तऽ हमर भाय तऽ नहि रहै देखने तऽ ओ जबे बिस्कुट देखलकै तबे ई एकरा बेहोश भऽ गेलै फेंटा गेलै गिर पड़लै तऽ आब ओही दिना थामि लेलकै तहियासँ हमर भाय छलै चारि बरससँ थुनुएमे रखने

तऽ नहि तीर के बहुते हमसब हमरा सबके पहुँच नहि बढ़िया जगह भेला के कारण जे हमर भाई चारि बरस विदेश में रहल गेले ओहि जेल में रहले बुझल गेले पहुँच सही जगह हमरा सबके पहुँच केना होते एक तऽ हमरा सबके घर के लोग पढ़ल लिखल नहि बड़का आदमी नहि एक तऽ दलित छी ससुरा है मोहतरी पिपरा तऽ ओहि हमरे सबके मोहतरिये के छथिन दीपिंदर सर तऽ केना केना के पूरे प्रक्रिया पूरा के तऽ हाँ भाई के न्याय देवा देलखिन हँ सर हम सर के बहुत ध- धन्यवाद दै छियै जे हमरा भाई के नया जीवन जीवन मिललै ओकरा साथ साथ ओकरा परिवारो के नया जीवन भेटलै

खाना राशन पानी तऽ भेटै छलै केहुना कऽ के कोशिश करै छलै जे मतलब भाय जेलमे है तऽ ओकर बच्चा की खतै से सबके चिन्ता छलै सर अखनी अपने सब आयल गेलै ई बात पूछे ला शुरुएमे हमरा भायके ई बात जे रहिते भेल मीडिया पत्रकार हमसब बड कोशिश केलिए आंदोलन करैके जे मतलब एगो निर्दोष आदमी सर बहुते हमसब कानल छी सब नेता लग गिरगिरा के गेल छी सबके कहने छी जे हमरा भायके छोट छोट बच्चा है

उ सब वही कारोबार कहाने करे है एनी आके था लगले है वो अपना नाम मतलब हड ओकर काम नहीं करे केना केना के पहले बार विदेश गेले तीन महीना रहले तीन महीना के सरकार के तो बुझक चाहिए जे एकरा तीन महीना ये कोनो रोजगार ही निकल के कोनो मतलब कमाई नहीं भेली तो एकरा एक करोड़ के सोना कहाँ से अते खाए ला जे आदमी मरते से एक करोड़ के सोना संग में बैठ के अते एत धोखा द के एकरा फैला में पारल गेली सर बुझल गेल वो आदमी से बाद में संपर्क में एले घर परिवार से संपर्क नहीं एले सर नहीं एले संपर्क कंटेक्टे में नहीं पूछे ही तो कहे छे "ए, बोल हमर सामान नहीं रहे ओए जेकरो नाम जाने तेकरो कहे जे हमरा जे आदमी हमरा छोड़ एले तकर नाम कहू तो कहे हमरा नहीं था से कहे छी कहे हमरा नहीं था आबे के रहे नहीं रहे से

केना हमर भाय होइए से मतलब आजाद हेतै केना छुटतै ओ प्रक्रियामे हमसभ कहलियै सरके कनिका पहल करे तऽ हमसभ कहलियै ओतेक ध्यान नहि देलखिन तऽ फेर हमसभ हिम्मत हारि कऽ घरमे बैठ रहलियै छओ महीना ककरो कहि दै छलियै आ छओ महीना घरमे बैठ रहै छलियै तेहने कऽ कऽ के चारि बरिस पुरि गेलै सर आ ई तब फेर जे उनासीमे हम जीतलियै ने तऽ एक साल हमहूँ नहि पहल केलियै ई अस्सी सालसँ पहल केलाके बादमे आइ हमर भाय एकासीमे हमर भाय छुटलै शहर बुझल गेलै अहाँके लिङ्कसँ मात्रै जे छै से कानुन व्यवसायी सभसँ पहुँच भेलै जी अ, शिक्षित नहि भेलाके कारण आदमी अन्धकारमे पड़ल रहै छी अन्धकारमे पड़ल रहै छै तऽ उहे ओहि शिक्षा नहि भेलाके कारण जे मतलब आदमीके एहन समस्या पड़ै हइ तऽ हमरा भायके ओहने बुझियौ जे शिक्षित नहि भेलाके कारण ज्ञान नहि भेलाके कारण जे मतलब आइ ओहन फैलामे पड़ि कऽ चारि बरिस दोसरके चलते अपन जीवन बिता के अयलैए तऽ उएह ने ओ भाषा नहि बुझलाके कारण ई फँसलै सर जे जेना सामानो देलकै तऽ ओहिने हमरा भायके नाम ओहिने लिख के देलकै ओहिने एकर नाम ओकरा सबके केना था रहै नहि रहै तऽ हमरा ओहि भायके नाम ओहिमे लिख के देलकै चिट्ठी चिट साटि देलकै सामानमे सूटकेसमे प्रकाश महरा कहिके धुनसा कहिके जे मतलब चिट साटि देलकै तऽ पढ़ल रहिती तऽ ओ देखती ने जे हमर नाम हबऽ हमर सामानेमे नहि हबऽ तऽ हमर नाम ओहिमे कैला हबऽ ओहिमे सटल किला हबऽ से से तऽ अनुभव करिते तऽ नहिए नहि पढ़लाके कारण नहि भाषा बुझलाके कारण एते समस्या भेलै सर कते क्लास में पढ़ल लिखल रही साक्षर साफे नहि पढ़ल सर। नहि पढ़ल राजमिस्त्री छै ई सिप है ओकरा हाथमे फेर भी ओकर ये कमाइ नहि भेलाके कारण ई विदेश गेलै सर ई तऽ सोझ आदमी सीधा साधा आदमी एगो मतलब ईमानदारी से कमाई वाला खाए वाला आदमी रहे आ एकरा जे मतलब एक दोसर आदमी झुकिया के झूठ बाज के अपन कोनो सामान एकरा हाथ में थमा देलकै आ ई जे गैर कानूनी में पड़ गेलै तऽ ओहिके लागी तऽ न्याय मांगे पड़लै जे हमर आदमी निर्दोष हबऽ हमर आदमी निर्दोष हबऽ एकरा कुछ मतलब अनुभव नहि रहै जे एहिमे की हइ न हइ जे हम केना लेब तऽ हमरा लेला ई सामान लेलाके बाद हम फैसो जायब से एकरा समझ नहि रहै तऽ ओहिके लागि तऽ ओह तन गिड़गिड़ाय पड़तै श्रीमान लगिन जे मतलब जे हमर आदमी निर्दोष हबऽ अनजानमे कोइ आदमी एकरा धोखा से हाथमे धरा देलकै झूठ बाजि के जे एहिमे ई सामान है से कहि के ई घटना भेला बाद टोल पड़ोस गांव घर में लोग सबके की प्रतिक्रिया रहे सहयोग केलकै कि छोड़ देलकै कि की केलकै छोड़ देलकै तब ने चारि बरिस बीत गेलै सर लागल रहितै तऽ ओना कहै जे जल्दिए छुटि जायत एक महीना से डेढ़ महीना छुटि जायत ए पैंतीस दिन के भीतर में छूट जाए से कह के वकील राखे के पाई तई नहीं रहे की रहे ओई टाइम हाँ वकील राखे के पाई नहीं रहे जइयो जइयो तैयो कहे दू लाख रुपया दियो ना तीन लाख रुपया दियो ना कहे फना वकील ल जाए तो हाथ में एक लाख रुपया लग के जाए पड़त से कह के हमरा सबके कहे तऽ आब पैसा नहि भेला के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर रहै हमरा सबके तऽ ओहिके कारण वकील नहि हमसब राख सकै दू टा वकील लग गेलियै सर आब तीन बरिस पहिले गेलियै नामो नहि था है ओ सब आरो ध्यान नहि देलकै घरके फोटो घीच के लगलियै अभी घर ये नहि भेला खपड़ा वाला घर छलै ओहन घर एते दूर में हेबो नहि एकदम कोरो बतीली बल टूटल खपड़ा वाला घर चारू धिया पुता ओहि घर में रहे आ ओकर फोटो घीच के लऽ गेली बुझल गेलै आ कहलकै जे हम बोलू एहि केस के बोलू हम बोलू बढ़िया से पहल करबै कोई पहल नहीं है तऽ कई गो कहलकै जे फलाँ सरकारी वकील है निःशुल्क में काम करै छै तऽ हमसब पार्टियो गत से

कते खुशी लगले का बहुते खुशी लगले खुशी से कथी कते कहू खुशी सर लगले? बहुते खुशी लगले मिठाई कीन के वही बटलिए खैलिए हेलिए हाँ, फोटो सब खींच लिया खुशी फोटो खींच चा जी चारि बरिस के बाद जे हमर भाई कैद में छलै सर आ ओ आजाद भेलै तऽ खुशी से के कोनो अथी है कहू ने सर बच्चा सब आरो एकदम खुशी भेलै जे आइ हमर पापा अबैया ओहि अन्य वीडियो कॉल में जे देखलकै तऽ सब मात्रे सब कने जाय हमर पापा छुटि गेली सब चिचियाई सबके देखा देली वही ऐसा सब कने तऽ खुशी तऽ खुशिये है सर आठ वर्ष के कैद सजा रहे ने चार वर्ष में छूट ले जी। सोचने रही है ना से नहीं रहिए सोचने सर नहीं रहिए सोचने हम सब कहिए छुटते कि नहीं छुटते हमरा सबके पहुँच हेतै कि नहीं हेतै नीक आदमी लग हमरा सबके बात ओहिए पहुँचतै कि नहि सेहे सोचमे रहियै सर ई घटना से की पाठ सीखक चाही सबके हमरा यहाँ सबके सबके सीख चाही एहन आइ दिन से एहन कोनो भी आदमी कोनो चीज दै अपन कोनो पोटरी थमा दै तऽ ओ अनकर पोटरी नहि लियैके चाही केहनो आदमीके आब विश्वास तऽ उठि गेलै एहनेमे आदमीके जे कोइ अपन झोरा थमा दै कोइ अपन कोनो चीज थमा दै जे हमर ई राख हम अबै छी एना कहिके कते घटना हमसब बसो नहि देखैत रहै छियै जे अथी धऽ दै छै ओ कथी कहै छै ड्रैग कहै छै कि कथी से देखै छियै एगो नाइट बसके सीट तरमे छलै धऽ देने आ देखू आ रहै दोसर आदमीके समान तऽ एना से आदमीके मतलब बुद्धि विवेक खुगै छै अपन समझ होइ छै तऽ हमर भायके वचन दऽ देलखिन दीपिंदर सर काल्हि जे आइ दिनसँ हमरा वचन दू अहाँ राजमिस्त्री छी तऽ आइ दिनसँ अहाँ नेपालेमे जे कमायब आ विदेश नहि जायब वचन देलखिन तऽ हमर भाय कहलखिन जी जे हम अपनेके वचन दै छी हम विदेश नहि जायब तऽ नहि जायब हम नेपालेमे अपना देशमे दू रुपैआ दू ढोआ कमायब अपन खड़ा रोटी खा कऽ जियब से कहि कऽ काल्हि हमर भाय एलै

सुनै छलियै विदेश से अबै है तऽ ओ सुन में फंस जाय छै लेकिन ई फंसले तऽ हमसब बुझलियै ओ है वास्तविकता बात है ओहिसँ पहिने सुनै छलियै आ हमरा ई पड़ोसिया जे फंसि गेलै तऽ बुझलियै सच्चे भी है अब केना केना भऽ कऽ फंसि जाइ छै तऽ ई जे आदमी देने रहै ने राइस कुकर वगैरह ओ आदमी सब तऽ धनुषेके आदमी सब छै ओकरा पर कोनो कार्रवाई नहि भेलै तऽ ई आदमीके तऽ न्याय नहि मिललै ने नहि नहि एकरा तऽ नहि मिललै कैला ओ आब एकर कहब एकरा सबके ओ रहै कोइ एकरा कहलकै लऽ चल खाली बैग देखलकै आ ओहिमे ई ओते तकलकै सोचका आदमी मतलब ओ कैंची फैंची वाला आदमी रहै छै सर तऽ ओ बुझल एहिमे की है न है आब एकरा कहलकै नहि ने चल लऽ कऽ एलै आब फँसि गेलै तऽ वास्तविकता बात आब पहिल आब एकर अर्जेंट केना केलकै नहि केलकै से बात हमसभ नहि कहब की होइ हइ ई सभ लैयो जाइ बेरमे पैसा टानि लै हइ आ फेर कमा कऽ अबै हइ तऽ ओहोमे सँ कमीशन लिअ चाहै हइ की चाहै छै नहि तऽ ओ कमा कऽ अयलै अपना बाल बच्चाके चारि साल पाँच साल त्याग कऽ जाइ छै कमाइ लए तऽ कमा कऽ अबै छै तऽ ओ अपन घर परिवार चलौतै ताहि दुआरे ने आ एजेंट सब आब केना केना की कब देखै सुनै छै गाँव मे तऽ बड़ बड़ बात छै सर आब जाइतो कला पैसा लेलक ओकर जे रहल से आ एबो कयल तऽ ओहिमे जे माइनस प्लस रहल से ओकर टाइम लेलक तेहन देखै छियै गाँव घर के हालात